Guyyaa har'aa wanni gartee irraa dubbatuuf qophoofnee saa'itii kanaan bootaa kanatti argamne obsa. Obsi waan guddaadha. Obsi waan jajjaba. Obsi waan ittiin diinaa dalagan. Obsi waan ittiin gartanii barnoota galmaan gahan. Obsi waan ittiin galtanii biyya bulshan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Yaa ayyuhal laziina aamanuu isbiruu wa saabiruu Yaa warra amanan

Nu marti qotee bulaan sabri hin qabu, barataan sabri hin qabu, barsiisaan sabri hin qabu, barataan sabri hin qabu bara keenna kana. Namni obsu malee barnoota irra hin ga'u. Obsu malee biyya hin bulchu. Obsu malee ilma hin bulchu. Obsu malee qotee wal irra hin ga'u. Obsi waa muraafuu barbaachisaa dha. Bolowwan kiyya Islaamaa waan ani isinii dhaamu, hordoftoonni amantii diin al-Islaam marti keessanuu obsa haa qabaannu. Obsa yoo qabaanne diinaa kana bakkaan geenya yaa xalabaa ilmi Obsa yoo qabaanne buyyatu bulchina yaa xalabaa ilmi Obsa yoo qabaanne abbaaf haadha keenya kabajnee waliin bulla yaa qeerroo yaa qarre Obsi barbaachisaadha obsi waan guddaadha.

wahii beelarraa taheen jedha Rabbi subhaanallah. Wanni Rabbiin jechaan dubbate dalagaan argamaa jira. Nama meeqaa meeqatu beela'ee qooqa bulaa jira. Nama meeqaa meeqatu dhabee qullaa deemaa jira. Beelaan isin mokkorra, sodaa gartaniitiin isin hin buufne isin mokkorra, ilma isinirraa ajjeefne isin mokkorra. ilmii isin dhowwanne isin rakkinne umrii isinitti dheeressine isin rakkinne jedha rabbi subhaanahu warra kana marrattuu obse mara isaanii wabashiri saabiriin wabashir gammachiisi yaa nabiyyii kiyya muhammad warra obsan biljannati jannataan gammachiisi jedha rabbi anaaf sii warra kan anaaf sii warra kan Yaa xalabaa keenna, yaa barattoota diinal islaam, obsaa jirraa? Obsi nu biratti maal fakkaata? Eennuutu obsaa jira? Eennuutu obsaa hin jiru? Obsi nurratti dirqama. Khaassatan waajibun aalaynaa yaa xalabatal ilmi. Obsi nurratti barbaachisaadha. Imala keessa jirra. Imala ilmii keessa jirra. Obsi akkaan nurratti barbaachisa. Obsi waan guddaadha. Obsi waan guddaadha. guddaa ta'u isaara Rabbi dubbate innamaa yuwaffa saabiruuna ajarahum bighayri hisaab warri obsan jedha Rabbi warri naaf jecha obsan warri diinaa kiyya irratti obsan warri salaata irratti obsan warri gartanii cinqaa diin irratti obsan miindaa isaanii guyyaa qiyaamaa haala lakkoofsa hin qabneen haala hirriba hin qabneen argatan jedha Rabbi subhaanahu wa ta'aala warra san keessa Rabbi nu haa oolchu warra san keessa Rabbi nu haa oolchu

Fii xalabatil ilmi fii xalabati dunyaa Dunyaa barbaacha keessatti Ilmii barbaacha keessatti Waan mara barbaacha keessatti Rakkoo yoo isa irra tuqxe hin obsaa Obsuun isaa isaaf khayri Rasuulli akkana nuun jedhe Mee har'a guyyaa gammachuu Rabbiin wal dhabaa jirra Guyyaa fuunu Rabbiin wal dhabna Gammannee gammannee gammannee Waan Rabbiin dalaginaa jedhe dalaynee Rabbii kenyaa wal dhabaa jirra. Guyyaa gartanii dhabnellee Rabbitti yaada badaa jirra. Guyyaa dhabnee rakkannellee Rabbitti yaada badaa jirra. Rabbi kana nurraa hin barbaadu. Obsan nurratti barbaachisa. Akkuma Oromoon mammaaktee obsaan aannan goromsaa dhuga jettee aboo subhaanallah. Namni har'a ilmi barbaacha ilmi irratti obse. Bor jannata Rabbii dhuga.

Warra obsee obsaan biyya bulchu. Warra obsee obsaan diinaa kana galmaan ga'u. Warra rakkoon diinaa keessatti yoo dhufte fiigaa galu rabbi nun godhe. Warra yoo diinaa kana keessatti rakkoon isa tuqxe rakkoo xiqqoof jecha ilmii keessaa fiiguu galu rabbi nun godhe.